Suġġett ieħor li minn żmien għal ieħor dejjem nitkellmu dwaru huwa dak is-suġġett li huwa marbut mal-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli. Illum fil-fatt ħajtkellmu dwar il-ħidmiet u r-responsabbiltajiet ta' din il-fondazzjoni u miegħi għandi lil Kane Said li huwa Promotions Executive, insellimlek kif inti l-ewwel ħaġa. Sibt traffic barra jew kienu ġejjin dejjem ta' xejn filgħod u sħana wkoll. U temperaturi għandhom jolew aktar. Għandhom jolew aktar. Ekku, ejn nibdew nitkellmu dwar il-ħedmiet tal-fondazzjoni fis-soċjetà tagħna. Forsi sar ħafna xogħol bil-mod il-mod inrawmu wkoll il-persuni li qegħdin f'din il-problema fejn jidħol il-lob. Ekku, il-ħidma tagħna għandha għan wieħed. Aħna maħniex kontra il-lob rikreattiv per se, x'jiġifieri li wieħed jilgħab biex jieħu pjaċir. L-għan tagħna huwa fejn jidħol meta persuna taqa' għal vizzju. Ħidma li dawn l-aħħar jiem ħriġna pubblikazzjoni fejn qegħdin nuru lin-nies ix-xogħol tagħna f'dak li għandu x'jaqsam il-promozzjoni tal-logħob responsabbli, li wieħed jilgħab b'mod responsabbli. Ftit ilu wkoll ħarġet statistika l-MGA fejn wera li n-nies fl-2015 nefqu 125 miljun ewro f'servizzi tal-logħob. Jiġifieri hija dinja reali u dinja li rridu nieħdu ħsiebha wkoll. Fiha l-pożittiv tagħha, it-tisħiħ ekonomiku, kulħadd jaf li l-gaming hawn Malta saħħaħ l-ekonomija, imma wkoll irridu nagħtu każ dik il dak il-wieħed fil-mija, tnejn fil-mija. Il-kontroll, ikun hemm il-kontroll. Iva, li sfortunatament jaqgħu għal vizzju wieħed tnejn fil-mija m'aħniex nitkellmu ammonti kbar li jaqgħu għal vizzju, jiġifieri huwa ammont li jista' jiġi kkontrollat. L-għan tagħna huwa li insaħħu r-riċerka li diġà qiegħda ssir,

u noffru spalla ta' għajnuna lil min jaqa' fil-vizzju. Aħna nedejna wkoll il-linja nazzjonali Freephone 1777 fejn min ibati mill-vizzju. Ikollkom mhux ħażin telefonat. Iva, iva, min ibati mill-vizzju. Ikunu l-ġenituri jew il- Jew inkella aktar il-persuni nifisom. Statistika wkoll li ġiet ippubblikata fil-pubblikazzjoni turi li aktar ikollna nies raba u ħbieb li jċemplu ta' dawk maħkumin mill-vizzju milli jkollna l-vizzjati stess. U bekk nippruvaw iċemplu, naraw kif nistgħu ngħinuhom u bekk Aħna qegħdin hemm għall-għajnuna wkoll, barra mill-dinja edukattiva. Semmejt li l-pubblikazzjoni fil-fatt intkom dal-aħħar battu pubblikazzjoni li turi b'mod eh, dettaljat il-ħidmiet ta' din il-fondazzjoni. Kien hemm għan ovvjament dwar dan li qed titkellem inti. Ekku. Eh, però ikun hemm il-messaġġ ukoll ġifieri meta inti qed tgħid aħna rridu naslu fid-djar tan-nies, mhm. naħseb pubblikazzjoni u permess ta' televiżjoni huwa l-aktar mod dirett illi wieħed jista' anke jkun id-dar bil-kwiet qed jisma' jew mhm. qed jaqra forsi qed jismana u tajjeb illi meta nirċevu tip ta' pubblikazzjonijiet bħal dawn naqrawhom naraħal li dejjem eh, nitalmu kien niltaqgħu ma' sitwazzjoni kif qed nitkellmu dwar illum. Aħna qegħdin naħdmu wkoll fuq strateġija medjatika nazzjonali li kif qed tgħid inti sewwa permezz ta' dawn il-pubblikazzjonijiet, permezz ta' dinja soċjali fuq l-internet illum bil-Facebook u Twitter qegħdin inressqu permezz ta' press conferences ukoll. Qegħdin nippruvaw kemm jista' jkun inwasslu l-messaġġ li wieħed għandu jilgħab iva għala le imma għandu jilgħab b'mod responsabbli.

li permezz ta' dawn il-proġetti noffru alternattiva għal-logħob. Fondi li jvarjaw bejn €500, ivarjaw bejn €500 u €6,000. U b'hekk aħna nippromovu alternattiva għal-logħob. Wieħed m'għandux jilgħab biss, wieħed m'għandux jaqa' għall-vizzju. Permezz li noffru alternattiva aħna qegħdin nagħtu choice, qegħdin nagħtu għażla. Proġetti li jvarjaw, ftaħna l-bottega ta' San Ġorġo, Ħal Qormi, esebizzjoni ta' wirjiet ta' logħob tan-nar, l-Alternative Learning Programme ukoll fejn tajna lectures kif wieħed għandu jimmaniġġja aħjar flusu. Proġetti bħal daw li sibna kemm inna naħdmu li joffru alternattiva tajba għal-logħob. Minn fejn hemm mill forsi mit-telefonati li kellkom mill-esperti b'mod konfidenzjali li jitkellmu mal-familjar jew mal-persuni mhm. li jersqu lejkom. Eh, minn fejn taħseb li tkun bdiet il-problema għaliex kon ħankellmek imbagħad naqdu mhm. għalli minn konferenza li għamiltu dal-aħħar ukoll qed tgħidu li wassal minn ġifiri minn lob ħajwassal għal violenza domestika, iva, ġifiri iva, għandek ħaġa qed tillidja lill-oħra li hija proven, ġifiri fuq mhm. il-fatti qed nitkellmu. Ekku, ekku, ara il-vizzju tal-lob iwassal għal problemi varji. Għandek problemi soċjali, persuna mhm. ssib problemi fir-relazzjoni tagħha, fir-relazzjoni mal-ħbieb tagħha, ma tkunx tista' tissoċjalizza, problemi bħal vjolenza domestika li semmejt inti li huwa riperkussjoni, problemi finanzjarji, persuna tant tilgħab li taqa' għal problemi oħrajn bħal mhuma l-użura. u problemi wkoll sfortunatament mentali, ansjetà, dipressjoni, biża', li inti jkun moħħok il-ħin kollu mhux xi kultant lanqas l-aptit, għax anke l-aptit jonqoshom, li moħħhom biex jilagħbu. Il-problemi huma varji. Riperkussjonijiet huma varji wkoll fosthom kif semmejt tajjeb inti l-vjolenza domestika. M'ilux kellna konferenza stampa. Ġiet ukoll tintaqa' magħna l-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli fejn tkellimna fuq il-vjolenza domestika. Il-vjolenza domestika sfortunatament hija t-tielet l-aktar reat irrapportat f'Malta back in March jidhirli of this year. Il-Ministru ta' dak iż-żmien Carmelo Abela ressaq il-lista ta' kemm reati. L-ewwel reat hija l-vjolenza per se, it-tieni l-vandaliżmu fuq il-proprjetà u t-tielet hija l-vjolenza domestika.
X'għad li hawnhekk nixtieq ikolli programm sħiħ imma l-ħin ma jippermettilix. Nixtieq li nagħlaq il-fejn issa Qed tħares 'il quddiem x'se jsir? Eħe, it-tir tagħna huwa li nkomplu bil-proġetti tagħna, proġetti edukattivi, għandna l-kampanja edukattiva fost it-tfal ukoll tal-Year Four Primary fejn induru fl-iskejjel ta' Malta u Għawdex permezz tal-maskott tagħna ċipi fejn nagħlmu lit-tfal biex nilqgħu kemm jista' jkun il-problema mill-età żgħira. Nixtiequ kif għedtlek inkomplu insaħħu l-istħarriġ, insaħħu l-istatistika li saret. Qegħdin naħdmu wkoll fuq rehab centre li sibna li tant huwa bżonjuż għas-soċjetà Maltija fejn min fejn min ibati mill-vizzju jersaq lejna u nkunu nistgħu ngħinuh anke permezz ta' social workers in-house. Jiena nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni li għadek kemm tajt naħna dejjem inħeġġu lil pubbliku illi illum għawajnuna għal kollox iva. m'għandhomx għalfejn jaqtaw iva. qalbhom l-importanti iva. l-ewwel pass, ġibons li inti tagħmel l-ewwel pass allura il-problema mhux vera. 1777 u aħna qegħdin hemm mal-għajnuna. Grazzi ħafna u l-kumplament tal-ħidma tajba, grazzi. Mela magħkom it-telespettaturi bħal dejjem aħna wara kull item dejjem naddu għal ftit momenti ta' reklami Ibqgħu magħna għaliex baqgħanna aktar mistiedna fil-programm tal-lum.